Ýalkym TV-niň tomaşaçylaryna salam. Bu günki programda Kör mollanyň hakynda maglumatlar berip, ony sizlere gowja tanytjak. Geliň onda wideonyň soňunaça biziň bilen boluň. Kör molla hakyky ady Subhanberdi Uwezberdi ogly tahminen 1872-nji ýyl töwereginde Daşoguz etrapynda daýhan maşgalada dünýä inýär. Kör mollanyň atasy Uwezberdi ilki Mara, biraz wagtdan soň Sakarçäge etrapynyň Akýap obasyna göçüp barýar. Bu maşgalanyň täze ýurtda hem gün-güzerany gowulanyp gidibermeýär. Sebäbi baknalyk döwrüniň agyr durmuşy Türkmenistanyň ähli ýerinde öz hökmüni ýöretýär. Şeýle agyr durmuş zararly Öwezberdi aga çagalaryna bilim berip bilmeýär. Emma Subhanberdi ýaşlykdan zehinliligi, dogrulygy bilen tapawutlanypdyr. Ol toý-meýlislere yzgiderli gatnaşyp, bagşylary, sazandalary olaryň aýdym-sazlaryny, gürrüňlerini uly höwes bilen diňläpdir. Biçak ýatkeşligi bilen tapawutlanýan Subhanberdi toý-meýlislerde aýdylýan dassanlary, halk döredijiligini, beýleki eserlerini, gyzykly gürrüňleri basym ýat tutupdyr. Olary köpçüligiň arasynda özi hem aýdyp ugrapdyr. Subhanberdi çeper döredijilige hem meýil edip başlaýar. Ol goşgulary ýazyp, olary aýdym aýdyp, köpçüligiň arasynda aýdyp ugraýar. Subhanberdi köp wagtlap gözagyrydan ejiz çekýär. Bu kesel onuň gözlerine zarar ýetirýär. Ol ýörjek ýoluny zordan saýgaryp, ýan adama öwrülýär. Onuň gep-gürrüňi biçak çeperligi, erteki dessanlary, köp goşgyny, şorty sözleri ýatdan bilmegi onuň Kör molla lakaby almagyna sebäp bolýar. Agyr durmuş halkyň jürmüşinde ýaşamagy, il-gün bilen etýän gatnaşygy onuň döredijiligine öz täsirini ýetirýär. Ol il arasynda döräp, soň kem-kemden timarlanan şorta sözleri, ýörgünli bolan gyzykly gürrüňleri, nakyllardyr ata sözlerini, çeper aňlatmalary, rowaýatlardyr ýordumlary örän dykgatly öwrenýär. olary döredijilikli işläp paýlaşdyrýar, öz goşgularynyň soňuna siňdirýär. Muny şaýyryň Ary atly goşgusy-da tassyklaýar. Töweregim gamyş bilen goradym, Arylary görsem, ýüzi sary eken. Iki sanysyn tutup, jogap soradym, Gaçjak bolsam, ýabyň içi dar eken. Aýtdylar, Ary diýen tyradyň, Kör mollanyň iki gözem kör eken. Zähri ýaman balykymat arynyň, Zähri ýaman balykymat arynyň. Kör molla döredijiliginde köp mowzuny gozgaýar. Amma haýsy mowzugy ýüzlense-de ol giň hem çeper etmäge abaýyny tapýar. Kör mollanyň palaw, çaý, Çörek ary, Mele atyna taý ýokdur ýaly durmuşy goşgulary halkyň arasynda uly meşhurlyk gazanyp, oňa uly şöhret getirýär. Edebiýat muşdaklarynyň arasynda Kör mollanyň palaw atly goşgusyny bilmeýän ýokdur. Türkmeniň meşhur taamy palawy taýýarlamagyň inçe syrlary goşguda täsirli, çeper beýan edilýär. Bu goşgy palaw bişirmekçi bolýanlara köp zat öwretýär. Owal şaly satandan ýagşy synalmak gerek. Gaýnagan suwga salyp hem bir zaman goýmak gerek. Hem ýene suwga salyp aýlandyryp ýuwmak gerek. Kir bilen bişikende görseň reňňi betnamdyr palaw. Gazanyňy ýagşy ýuwgyl ýada lüdre bolmasyn. Guýruk olsun künjüt olsun ýagy mäşin olmasyn. Ýagy ger mäşin olsa Ýanmaklygy kem bolmasyn. Ýanmagy kem bolsa, görseň boýy betnamdyr palaw. Oduny az ýakgyl, çykmasyn ýaga tütün. Astyna salgan etiň towuk olsun ýa solgun. Agdaryp demge goýaňda, gapagy bolsun bütin. Demini ýagşy aldyryp iýseň derdi dermandyr palaw. Kör mollanyň Göle dawasy, Batyr han, Kul han sultanymyz ýaly goşgulary da mylaýym degişmä, çuňňur gülkä ýurun, il içinde söýülip okulýan eserlerdir. Şaýyryň Gök çäýnek ynsanyň ruhuny göterişini, keýfini, gökleýşini täsin meňzetmeler arkaly täsirli suratlandyrýar. Çaý içgen undag ýeňil bor, bagda uçgan serçe dek. Bülbüli saýraýa bilmez, gaýnaýanda tüňçe dek. Juda ýatkeş we şi söze çeper Kör mollanyň baran ýerinde ala-ýaz bolupdyr. Ol köp etraflarda bolup, halkyň ýygnanan ýerlerinde öz goşgularyny, türkmeniň söýgüli dessanlaryny, şorta sözlerini, rowaýatlardyr hekaýatlaryny köpçüligiň hezil beripdir. Ol sözi çeper adamlar bilen ýok aýdyşmagy gowy görüpdir, hiç kimden sözlerde asgyn bolmandyr. Gerek bolan pursatlarda ýüz ugruna goşgy düzüp aýtmagy başarýan zehinli şaýyr bolupdyr. Garyplyk Kör mollanyň elmydam egninden basyp gelipdir. Ol aýtýan goşgulary, dessanlary, şorta sözleri üçin jümerret kişileriň içilýän zatlarynyň, Güzeranyny dolandyrypdyr. Kör molla, gaşyn kakandyr bir gelin, Annabagt ýaly yşk dygly goşgulary hem döredipdir. Olarda gyz-gelinleriň görk-görmekleri, näz-kirşmelerini, boýy-syratlaryny wasp edipdir. Kör molla Ýusuphan, Myrathan, Garry han ýaly goşgularynda ýaşan döwrüniň han-begleriniň taryfyny ýetiripdir. Olary külli musulmanlarynyň ýarany, howandary, garyndaşy hökmünde görkezipdir. Kör mollanyň mylaýym degişmä, ýiti gülkä ýugrulan goşgulary şaýyryň ýaşan döwrüniň keşbini esli derejede göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär. Manba, Jora Allakow, Tirkeş Sadykow, Ruman Guly Mustakow, Edebiýat orta mekdepleriň onunjy synpy üçin synag okuw kitaby. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy iki müň dokuz. Latyn ýazgydan elifbaga geçiren Ýakupbeýat. Unus berip diňläniňiz üçin minnetdar.